Iň köp berilýän sorag, Dutkem bu proýektde näme boldy, haçan taýyn bolýar? Muna oglanlar, muna meň dutim şu, ynha nomarjygam durandyr bärde. Serediň. Ýetmiş bäş, altmyş ýeri. Ynha dutkemrimiz görşüňiz ýalak polny sökük ýatyr. Näme boldy? Polny Kraska edýär. Dutkem proýekte başlanymyza üç aýa boldy oglanlar. Uzak wagta çekildi. Sebäbinem bilýäňiz. Maşynlaň hemmesi satyldyda, ondan bu maşyny sürmeli bolduk. Aýawlag galmady. Şo sebäpden uzaga çekdi. Şu wagt indi ýigrimi bir km bar sürmäne, aýawlagymyz bar. Şonuň üçinem muny arkaýyn ussa goýup bilýän. Indi bu maşyna näme reňk bolýany aýtjak ýaly men. Şu maşyn ussadan çykansoň hiç kim tanamaýar diýdim-de. Söz berşim ýalam edýän, siz ýöne nomeri ýatda saklaň, ýetmiş bäş altmyş birdir nomeri ýatda saklaberiň. Maşyn görşüňiz ýaly polny söküldi. Indi içiniň zatlaryny men himçistki etdirjek. Aşagynyň keçesini sidenýalary. Öňki bamperi täzedelýäs indi içinde ýatandyr bamper. Kapody çalşjak.

Aýdaýyn, Türkmenistanda satylýan iň gymmat kraska, iň gymmady we iň gymmat lak ulanylýar. Genesis-a, soňky model Lexus-a sepilýän kraskalar bolýandyr. Iň gymmady, ondan soň hiç zat ýok. Ana şo kraska, şu duty kemra sepilýär. Maşyny satjakmy diýip soraýaňyz, ýok, oglanlar, satjak däl. Poka şto satjak däl, özüm sürjek. Polny taýynlap, goşmaçalarymyz uje hemme zat alyndy. Çykýan telewizorymyz hemme zadymyz bar nesip bolsa olaram dakdyrýas. Ine şeýleräk indi başgaça nämeler goşalyň. Şu duty kemra eplenýän bakawoý barmy? Duty kemriň halyjasyna gelýärmi şol? Eplenýän bakawoý bar bolsa kim satýan bar bolsa aýdaýyň şu eplenýän bakawoý goýasym gelýär şuňa. Basamda eplenýän bolsun. Onuň majigar goýarsmy goýmarsmy bilemok, majigar goýsagam bolýar prinsipi, majigarda bir üýtgeşik baha ýok. Ýa bärem polny sökük ýatyr. Maşynyň degimi iň gyzyklanýan ýerde degim şu öňünden ýöne pistoletler zatlar abat. Şu kapot ýemşeren öz kapot şu. Ýa şu kapotda ara ýemşik şpaklewka gören şu kapot. Şeýle bampera çalşylan öz bamper däl. Şoň üçin men bamper aldym täze. Indi şu kapot ýemşeren, treşina zat bardyr, görýäňizmi? Şuna näl oňarsak ýene treşina urardýar, şoň üçin angardan gidip kapot aljak. Haýsy angardan gidip alsam, onam men size aýdýan. Motor iki dört, galan zady gül ýalak, bäş skor, ýöreýşi zadam gowy bilýäňiz-ä bu maşyny. Şeýleräk oglanlar, indi nobatdan öňürti taýyn edibäberjek diýdi. Ussalar darag bilýäňiz-ä. Ertir diýse, bäş günden soň taýyn bolýa-da. Nobatdan öň taýyn bolarmyka bu maşyn? Ruçkalaryny-a çalyşdym men uje. Ruçkalaryny Lexus-yňkyny goýdum üç ýüz otuz. Maşynyň hemme birkasy ýerinde. Bir şu lobowy aýna çalşylanda, o-da bilemok näme üçin çalşylandy. Bu lobowy aýnanam meň özümem çalyşjak häzir. Çyzyk-çyzyk eken. Özümem çalşak täzeje loboýany göreli. Toyotasy bar bolsa kompaniýa goýarys, ýok bolsa obişni şo huk alik goýup toyota ýazgy ýazdyrarys-a. Näme etjek. Ynha şeýleräk diskalar-a paka şu reňkde galarmyka diýýän. Diskany üýtgedeliň, näme edeliň diskalary. Bagažnigaka, bagažy näme etdilerkä, başlandyrdylar-laý uje. Hany, udaç oglanlar, başga näme edeliň şu maşyna, nämeler goşalyň, näme edeliň, o zatlary siz kommentariýada öz goşantlaryňyzy goşuň. Aňyrbaşy duty kemredip çykarýas. Ýöne iki-dört bolýar. Iki-dört duty kemrip Türkmenistanda iň gowy iki-dört duty kemrileň biri ederis nesip bolsa. Janyňyz sag bolsun.